Onorevoli Ministru Herrera, Sur Gallia Salamone, eżżiż għalliema li ġejtu hawnhekk bil-istudenti tagħkom, għandna xi nies ukoll mill-industrija nsellmilkom, imma fuq kollox insellem lilkom it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna. Naħseb illum hija ċelebrazzjoni ta' ħafna affarijiet flimkien. L-ewwel nett, il-Greenpack bħala soċjetà kooperattiva Living Gap tu il-mission statement li tkun kooperattiva, li inti ma taħdimx biss għall-profitt imma fl-għaġna tiegħek bħala kooperattiva taħseb ukoll biex tagħti kontribut soċjali effettiv. U allura naħseb din hija l-ewwel ċelebrazzjoni kemm huma sbieħ il-koperattivi. Imma mbagħad hija wkoll ċelebrazzjoni tal-involviment tat-tfal u taż-żgħażagħ tagħna fl-iskejjel tagħna. Huwa statement qawwi wkoll ta' dak li qed jiġri fis-soċjetà tagħna. Fejn it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna qed ikunu ferm aktar konxji tal-ambjent ta' madwarhom, tal-ħtieġa li mhux ikunu passivi imma li jkunu attivi biex l-ambjent jgħinuh ħalli ma jiddeterjorax. Huwa wkoll statement qawwi min-naħa tat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna lilna l-kbar biex ifakkruna li l-ambjent huwa misluf lilna mingħandhom biex nieħdu ħsiebu b'risq it-tfal tagħna, b'risq uliedna, b'risq il-ġenerazzjonijiet tagħna. Huwa wkoll statement ta' din l-inizjattiva, ħa ngħidu hekk, ġdida parti minnha fejn ma baqgħetx biss marbuta mal-iskejjel imma din is-sena wkoll intrabtet mal-industrija. Huwa statement ċar li jekk l-industrija tipparteċipa, is-suċċess ta' din il-kampanja minn aspett ambjentali tista' tkun tassew effettiva, b'risq l-ambjent tagħna. U allura dan ifisser li huwa impenn għalina jew sfida għalina biex jekk Alla jrid fix-xhur li ġejjin naħdmu eqreb l-industrija ħalli jkun hemm aktar postijiet tax-xogħol f'pajjiżna li jikkommettu rwieħhom ħalli jgħinu b'din id-daqsxejn żgħira li nsalvaw it-tapp milli jmur x'imkien ieħor u jniġġes l-ambjent tagħna ħalli jkollna ħafna aktar effettività. Għandna madwar 40,000 post tax-xogħol f'dal-pajjiż mhix ċajta u allura l-isfida hija waħda kbira imma din jiena ngħid li tagħtina aktar kuraġġ anzi biex naħdmu ħalli negħlbu din l-isfida qawwija. Fil-fehma tiegħi mbagħad l-effett ta' dak li qed isir permezz ta' dan il-proġett li issa ilu running seba' snin li jinġabru t-tappijiet, Huwa wkoll sens ta' mpenn mhux biss biex jinġabru flus għall-Istrina, imma biex il-Malta Community Chest Fund Foundation, li issa hija foundation u għandha mission statement ċar li ma tkunx biss reattiva imma wkoll tkun proattiva, bis-saħħa ta' din il-kampanja, li qed ngħinu biex ma kemm jista' jkun nagħmlu damage limitation fit-tniġġis tal-ambjent tagħna, qed ngħinu saħħitna. Għax it-tniġġis l-ambjent tagħna huwa intrinsikament marbut mas-saħħa u l-wellbeing tagħna. Mhux biss mas-saħħa fiżika tagħna imma huwa wkoll marbut mas-saħħa mentali tagħna, ma' mas-saħħa ħollistika ta' kull wieħed u waħda minna. U allura inħoss li tassew hija ċelebrazzjoni, Ministru, illum fejn qegħdin naraw dawn l-istatements kollha ħerġin biex flimkien nagħmlu l-ġid. Imma huwa statement ukoll ta' sinerġija sħiħa. Il-Greenpack bħala koperattiva, il-Ministeru għall-Ambjent, il-Malta Community Chest Fund Foundation, l-iskejjel, l-istudenti, l-għalliema, il-professjonisti kollha u oħrajn li jaħdmu fl-iskejjel rispettivi, flimkien ukoll mal-leaders fl-industrija. U meta allura naraw li din is-sinerġija qed tħalli dat-tip ta' riżultat ifisser, hija evidenza ċara ta' kemm nistgħu nagħmlu mhux ħażin waħedna, imma kemm kapaċi mbagħad Nagħmlu l-bidla effettiva meta naħdmu flimkien bħala tim f'sinerġija. U allura nawgura jiena li għalli ġej inkomplu nsaħħu din is-sinerġija kollha flimkien l-istakeholders kollha, mill-kbir saż-żgħir miż-żgħir tal-kbir, ħalli l-pajjiżna nieħdu ħsieb b'mod effettiv l-ambjent, ħalli permezz ta' din l-inizjattiva inkunu nistgħu nagħtu dik l-ispalla lil min għandu bżonnha f'pajjiżna wkoll u wkoll min-naħa l-oħra il-Ministru Herrera li għandu programm qawwi jiena ngħid li hemm ħafna determinazzjoni min-naħa tal-Ministru Herrera li nafu sew u li rrid nawguralu għall-inizjittivi li qed jieħu u dan l-ideat li smajna anke dalgħodu jkomplu jagħmlulna kuraġġ ħalli flimkien tassew nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna ħalli flimkien nassiguraw li kemm jista' jkun uliedna u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin jgħixu f'ambjent li jkun san għal saħħithom kemm fiżikament kif ukoll mentalment, ħalli nassiguraw li dak il-patrimonju li huwa d-dmir tagħna li nġedduh, inġedduh b'mod korrett b'mod pożittiv għal dawk kollha li ġejjin warajna nkunu tassew qegħdin naqduh. Nirringrazzjakom.